Illum se nagħtu ħarsa lejn il-kotba ta' kirurġija ta' Michelange Grima. Se nibqgħu fi żmien l-Ordni tal-Kavallieri u se nitkellmu fuq wieħed mill-aktar kirurgi importanti li kellha Malta, Mikilanġ Grima. Minbarra Grima insibu bosta tobba u kirurgi Maltin u barranin li kienu attivi fis-seklu tmintax, fosthom Ġużeppe De Marco, Ġorġo Locano, Fortunato Cren u l-farmaċista Lorenzo Farignani. F'dawn iż-żminijiet naraw li dawn it-tobba u kirurgi kienu jmorru jew jiġu mibgħuta jistudjaw barra minn Malta. Grima studja l-Italja, f'Pisa u f'Firenze. Kien hemm oħrajn li studjaw fil-belt Franċiża ta' Montpellier, li kienet magħrufa għall-istudju tal-mediċina u l-kirurġija. Michelange Grima twieled għall-ħabta tas-sena 1731 u beda l-istudji kirurġiċi tiegħu meta kellu xi tnax-il sena, fl-infermerija tal-Ordni fil-belt Valletta. Fl-1754 ġab id-dottorat fil-filosofija u l-mediċina mill-Università ta' Pisa, imma baqa' jaħdem f'Firenze, fl-isptar ta' Santa Maria Nuova. Grima rritorna lejn Malta fl-1763 u kien maħtur bħala kap tal-kirurġija fl-infermerija tal-Ordni ta' San Ġwann. Sar ukoll lettur fl-anatomija u l-kirurġija. Mikelanġ Grima kien, fil-opinjoni tiegħi, kien wieħed mill-iżjed tobba intelliġenti u li taw kontribut lix-xjenza, mhux biss ix-xogħol bħala xogħol f'Malta imma anke ix-xjenza in ġenerali tal-mediċina fis-seklu fis-seklu tmintax, fl-aħħar tas-seklu tmintax. Fil-1567 ġie reġistrat bħala speċjalista, kirurgu speċjalista mill-Akkademja ta' Firenze. U meta spiċċa, spiċċa training tiegħu hemmhekk, jiġri dak il-kirurgu speċjalizzat, Saqsa permess biex imur jespandi l-esperjenza tiegħu ehm, ġo Franza u hemmhekk ehm, fi Franza daħal fl-armata ehm, Franċiża li kienet dak iż-żmien għaddejja fi gwerra, kien hemm il-Seven Years War, eh, il-gwerra ta' seba' snin, eh, illi allura u serva f'dik il-gwerra bħala kirurgu fil-gwerra. U sintendi li tagħtu esperjenza vasta, għax fi gwerra wieħed jara injuries, traumatic injuries, illi ma tarax, mhux neċessarjament se tara fil-ħajja ta' kuljum. U mhux se tara daqshekk ta' spiss fil-ħajja ta' kuljum. Ħafna drabi dak iż-żmien l-importanti kienet mhux biss il-kompetenza tiegħek f'operazzjoni, imma kemm jirnexxilek tagħmilha malajr l-operazzjoni, ma ninsewx qed nitkellmu fi żmien fejn ma kellekx il-mezzi tal-lum, ma kellekx il-loppju pereżempju, jiġifieri kienet ħaġa importanti li operazzjoni ssir tajba u ssir malajr. Attenzjoni wkoll għal dak li jiġri wara l-istess, ma kellekx it-tagħrif li għandek illum dwar x'jikkaġuna infezzjonijiet, eċċetera Imma nies kompetenti bħal Grima wkoll kienu jagħtu każ dan l-aspett ukoll. Grima kellu fama internazzjonali u diversi studenti barranin kienu ġew Malta biex jistudjaw taħtu. Mikelanġ Grima apparti milli kien kompetenti ħafna f'xogħlu, huwa wkoll awtur ta' numru ta' pubblikazzjonijiet illi appuntu huma studji ta' ta' kirurġija, ġifieri għandek għandek għandek studi dettaljati ħafna illi għal żmienhom kienu tajbin ħafna, għal żmienhom kienu rispettati ħafna, ehm, għandek anka ktib minnhom jitratta dwar, dwar, dwar autopsi wkoll ehm, illi, illi, illi kien għamel u r-riċerka li ħarġet minnhom. Ehm, iġveri, Michelangelo Grima ma kienx biss Kirurgu li jipprattika imma kien ukoll bniedem illi studja sew, daħal fil-fond tad-dixxiplina tiegħu u ħallielna numru ta' kotba illi għal żmienhom ċertament kienu importanti fil-qasam fil-qasam tagħhom. Grima miet fil-25 ta' Awwissu tal-1798. Fatt kurjuż hu li Grima kien magħruf li kien kapaċi jneħħi l-ġebel mill-bużżieqa tal-pipì f'żewġ minuti u nofs. Interessanti fuq dat-tip ta' surgery li Mikelanġ Grima attwalment għandu numru ta' papers fejn jiddiskuti metodi differenti ta' kif tneħħi l-ġebla ta' kirurġija. Jiġifieri inti għandek kirurġiji differenti biex tagħmel l-istess ħaġa. U dak li hemm. Żewġ tipi ta' operazzjoni li wieħed jista' jagħmel biex tneħħi l-ġebla mill-bużżegħa tal-pipì u attwalment Mikelanġ Grima qed jikteb f'daw il-papers jikteb jikkompara metodu ma' ieħor u li metodu hu kien pjuttost jippreferi għax ovvjament kien metodu li kien fast u forsi inqas trometiku jfiq aħjar il-pazjent. Grima ppubblika diversi xogħlijiet importanti. L-ewwel wieħed ippubblikah meta kien għadu jgħix l-Italja. F'dan iż-żmien, l-istudji tiegħu wassluh biex jesperimenta fuq klieb ħajjin. Ir-riżultati ta' dawn l-istudji ippubblikhom fil-ktieb Del nuovo e sicuro metodo di cucire gli intestini. Attwalment huwa riċerka li kien għamel Mikelanġ Grima. U dik kienet riċerka fuq klieb. Eh, allura kien, waħda mill-problemi li kien hemm fil-treatment, eh, li wieħed jitratta daw il-pazjenti li jkunu li kellhom abdominal injuries, ġifieri injuries ta' żaq fiż-żaq, fir-reġun ta' żaq, kienet li ma tant stajt tagħmel wisq. Għax l-imsaren eh, mimlijin bil-materjal li jkun ġo fihom u se joħroġ u jinfetta. Għal l-pazjenti kienu jmorru ħażin. U biex tissuturhom ma kienx easy. Eh, wieħed irid japprezza illi ma kellikx ehm, l-oppju dak iż-żmien. Sada ehm, biex jipprova jissupera daw l-abdominal injuries beda jesperimenta biex jara kif jista' ehm, jissutura l-intestini u beda jesperimenta fil-ktieb. Ġifieri dal-ktieb huwa riflessjoni ta' kemm kien xjentifiku il-moħħ ta' Mikelanġ Grima. Eh, Mikelanġ Grima ma kienx sempliċiment tajjeb bħala klinixin, imma prova jmur oltre mill-li tallem u mill-esperjenza li kellu billi anka jesperimenta fuq il-klib. U dal Ktieb, kien hemm min kritikah il-ktieb, ġifieri hemm kotbu oħra ehm, jew eh, papers oħra li attwalment joħorġu jikkritikaw il-paper, ix-xogħol ta' Mikelanġ Grima, x-xogħol ta' riċerka. Però da bażikament naħseb importanti da jirrifletti l-mentalità ta' Mikelanġ Grima li jmur oltre mill-li jaf eh, l-aspett xjentifiku tiegħu li jipprova jesperimenta Biex imur oltre il-knowledge mediku ta' dak iż-żmien prova jmexxih il qudiem Linja professjonali m'hemmx f'dal-ktieb m'hemmx u ma naħsibx li ġa kien hemm ethical committees biex bħalma illum, illum biex tagħmel riċerka anke fuq l-annimali, iżjed u iżjed fuq il-bniedem, imma anke fuq l-annimali trid tgħaddi dik ir-riċerka tgħaddiha minn bord etiku. Inkella ma tistax tagħmel għax anke l-annimali għandhom id-drittijiet tagħhom. Dak iż-żmien ma tantx kien hemm dak il-livell ta' etika fejn jidħlu fejn tidħol esperimentazzjoni fuq l-annimali. L-etika li kien hemm kienet pjuttost ir-relazzjoni ta' bejn il- it-tabib u l-pazjent, minn fejn jidħlu human subjects. Minn Firenze, Grima kien mar Pariġi u għal sentejn għen lit-truppi Franċiżi waqt il-gwerra. Ix-xogħol kirurġiku fuq suldati mweġġa' ġie ppubblikat fil-ktieb Della Medicina Traumatica. Dal-ktieb għadu available, jiġifieri wieħed jista' jsibu l-librerija ġo kollezzjonijiet privati, U meta wieħed iduru, issib li jittratta ma' kull tip ta' injury, injuries tal-ras pereżempju, penetrating injuries fiż-żaqq u affarijiet hekk, bullets, kif tneħħi muskets, dak iż-żmien kellhom il-musket shot, kif tneħħi musket shots. Dan il-ktieb jittratta kollox. U jidħol f'dettalji, dettalji li avolja ma kienx knowledge partikolari xjentifiku ta' dak iż-żmien, però pereżempju jsemmi t-tetanu eh, li nafu wieħed jista' jġib meta meta tinġerja wieħed jweġġa' lilu nnifsu u jiġi infettat bil-mikrobu tat-tetanu. Imma da jagħmel osservazzjoni li dak di komplikazzjoni li tista' teżisti li tista' tiġri. Jitkellem ukoll eh, l-effett ta' sifilide, eh, il-venereal disease, fuq il-healing ta' ċertu injuries. Jiġifieri jidħol f'dettalji pjuttost li wieħed ma jistenniex. Jitkellem ukoll anke il-kura tal dan, kif għandek tikkura ħalli tnaqqas ir-riskju ta' infezzjoni. Dak iż-żmien kienu jemmnu pjuttost li jekk tara l-materja, għax iżjed hemm ċans li l-infezzjoni se tfieq. għax kienet tip ta' infezzjoni li allura pjuttost tibqa' lokalizzata, il-ġisem qed jiġġieled kontriha, qed jifforma l-materja allura iżżommlek lokalizzata. Jekk ikollok ifjammazzjoni li qiegħda tinxtered, u dak jirrifletti tip ta' mikrobu, hemmhekk allura ċ-ċanses huma li l-pazjent se jmut. Allura dawn huma osservazzjonijiet li wieħed isib anke f'dawn il-ktieb li mhumiex ibbażati fuq xjenza, li aħna llum l-istess argumenti nibbażawhom fuq ix-xjenza. Imma mhijiex ibbażata biss fuq ix-xjenza, imma ma' bażi ta' osservazzjoni u, sintendi, esperjenza. Fl-1781, biex jgħin l-istudenti u jsaħħaħ it-tagħlim f'dan il-qasam, Grima ppubblika xogħol bit-Taljan jismu Instituzioni di anatomia. Michel-Ange Grima għamel is-sentejn tiegħu mal-armata Franċiża u spiċċat il-gwerra attwalment ta' Seven Years War, ġie recalled Malta. Ġifieri qalulu isma' ejja Malta, agħtuh il-post ta' Leading Surgeon u ġie appuntat bħala Chief Surgeon Sagra Infermerija, bħala Lettore ta' Skola tal-Anatomija u l-Kirurġija, ġifieri kien il-lecturer, prime lecturer, ma kienx daqshekk studenti, kien il-lecturer fl-Anatomija u l-Kirurġija, u U mbagħad eventwalment meta ġiet stabilita l-Università minn Pinto, meta Pinto ehm, il-Ġiżwiti tkeċċew minn Malta u Pinto ħalbeni tagħhom u ġab permess mill-Papa biex jistabilixxi l-Università ta' Malta, meta nħolqot ehm, il-Fakultà tal-Mediċina, bażikament, ehm, Mikelanġ Grima kien wieħed mill-board members tal-fakultà, l-faculty board fil-termini tal-lum, u kien id-dean, jiġifieri kien bażikament il-prinċipju ta' dal-board li kien jiservi bħala d-dean tal-fakultà. Hu, sintendi, kien jgħallem l-anatomija u l-kirurġija lill-istudenti tal-mediċina u kif kienet prattika dak iż-żmien, it-teaching kien ikun pjuttost Eh, li wieħed jiddetta ma tantx kellha kodba available fl-idejn daqstan tara il-tutor kien jiddetta il-lectures tiegħu. Xi dak kien ikun bil-qeda fuq il-xismu fuq il-mejda u jiddetta mill-noti tiegħu. Eh, infatti, ehm, għal-bidu tas-seklu 17, Meta xi ħadd kien japplika ftit wara Mikelanġ Green qed ngħidu, meta xi ħadd kien japplika għal professorat ta' xi suġġett fil-università rrid jippreżenta n-noti tiegħu eh, fil-applikej meta jagħmel l-applikazzjoni ħalli jgħidu spada tajjeb. Ara Mikelanġ Green ma kellu n-noti tiegħu. U dan noti attwalment ġew ippubblikati bħala da il-ktib. Dan huwa attwalment l-ewwel volum Dan huwa volum wieħed biss. Tieni volum qatt ma ġie ppubblikat, però aħna fortunati li għandna l-manuskritt, kopja tal-manuskritt tiegħu, qiegħda l-bibjoteka wkoll. Eh, ġifieri hemm il-manuskritt tat-tieni volum tal-ktieb fuq l-anatomija. Hemm xogħol ieħor Due relazioni medico-anatomiche, li jiddiskuti żewġ awtopsji fuq nisa. U dawn huma bażikament diskussjonijiet fuq fuq każijiet li kien ra, li ovvjament kien għamel l-operazzjoni fuqhom. Ġifieri again, naħseb importanti mhux għal każijiet themselves, eh, fihom infushom, imma pjuttost għax juri kif moħħ Michelangelo Grima kien jaħdem. Eh, eh, kull każ li kien jiffaċċja li għalih ħallaqqas ma kienx neċessarjament run of the mill ta' kuljum kien jaħseb fuqu u jikkontempla fuqu u fil-kazi, f'ċerta każijiet anka ehm, kitibhom. U għandna każijiet li huma pubblikati u hemm każijiet ukoll li huma manuskritti. Grima ppubblika xogħlijiet oħra bit-Taljan u l-Franċiż. Fl-1783 il-Gran Mastru de Rohan ħatru f'kummissjoni medika biex jistudja l-metodu tal-animal magnetism bħala kura. Interessanti di għaliex di kienet daħlet il animal magnetism il-kunċett kien u dak kienet l-idea kienet mhux għax l-uża ta' annimali ma pjuttost qisu li wieħed juża forma ta' ipnożi. U kien hemm hawn kien hemm wieħed Franċiż li kien qed jippromovi di. Mhux se intendi, bħalma aħna kellna links ħafna mal-Ewropa, speċjalment ma' Franza, mill-Kavallieri, u allura bdiet tintuża Malta wkoll. Dik kienet kwirid, ġifieri għamlet il-kwistjoni ma di vera taħdem jew mhux vera taħdem. U għalhekk inħolqot il-Kummissjoni. Mikelanġ Grima kien wieħed min-nies fuq il-Kummissjoni, kien hemm nies oħra li kienu fuq il-Kummissjoni. Ġifieri mhux Mikelanġ Grima biss. Interessanti li daw studjaw il-da kollu, il-każijiet, u raw x'każijiet hemm u x'memx, għaw li kienu ġew trattati, u ftit minn nies li ġew li għaw marru għal-kura kienu nies pjuttost tista' tgħid prominenti fis-soċjetà Maltija, eh, però mbagħad eventwalment jikkonkludu illi jisma' m'hemmx evidenza biżżejjed. Jiġifieri dawn bażikament kellhom tip ta' ta' ħdana u ta' kura li kienet suppost taħdem imma fil-verità ma kinitx taħdem. Dawn il-każijiet attwalment ġew ippubblikati later on, ġifieri wieħed hawn hemm pubblikazzjoni fejn għandek dawn il-każijiet mhux mhux minn Mikelanġ Grima, però dawn il-każijiet kollha huma ppubblikati f'ġurnal barrani. L-Ordni ta' San Ġwann tmur lura għas-seklu ħdax f'Ġerusalemm. Hemmhekk waqqfu sptar biex iduru bil-pellegrini mweġġa' u morda. Meta ġew Malta fl-1530, wieħed mill-ewwel binjiet li waqqfu kien proprju is-Sacra Infermeria. Min jaf x'jirrakkontaw il-ħitan ta' din il-binja li kieku setgħu jitkellmu? Kemm raw ferħ u tbatija! U eluf ta' nies minn kull ġens, deħlin u ħerġin. Is-Sagra Infermerija kienet waħda mid-dmirijiet prinċipali tal-Ordni ta' San Ġwann. Rridu nżommu f'moħħna li l-Ordni ta' San Ġwann oriġinalment twaqqfat bħala ordni reliġjuż ospidalier. Biż-żmien saret ordni reliġjuż militari, U anke biż-żmien saret marittima, però baqgħet dejjem ospitaljera, allura kull fejn marru l-Kavallieri dejjem, l-iktar bini importanti għalihom kien ikun l-infermerija. Meta ġew Malta fil-fatt fil-Birgu fetħu l-Sagra Infermerija, imbagħad meta ovvjament marru fil-Belt, l-ewwel binja li bnew, waħda mill-binjiet bidu nett li bnew fil-Belt, kienet is-Sagra Infermerija. U fiha l-infermerija kellek il-post fejn awtomatikament jiġu kkurati l-morda, kellek post fejn kienu jiġu kkurati dawk li jkunu feruti fil-gwerer, però kellek ukoll anke post fejn jistudjaw u jsiru ħafna tagħlim mediku, għax barra li kienet infermerija kien sptar kienu jgħallmu fiha wkoll. F'dan iż-żmien, Malta kienet magħrufa internazzjonalment għall-ħiliet tal-kirurġija. Bħala trattament ġo l-Sagra Infermeria kien meqjus bħala wieħed mill-iktar sptarijiet fl-Ewropa kollha li kien avvanzat. Fil-fatt kien sptar magħruf ħafna anke għall-kobor tiegħu meta nbena s-Sagra Infermeria kien wieħed mill-ikbar sptarijiet li kien hawn fl-Ewropa dak iż-żmien u anke l-kura li kienet tingħata fih kienet avvanzata ħafna. Kif għadtlek l-Ordni ta' San Ġwann kien ilha tipprattika l-mistier ta' infermerija bħalha u ta' ospidaljera sa minn mindu twaqqfet, jiġifieri qed nitkellmu kważi tliet mitt sena qabel ġew hawn Malta. Allura kellek kellek snin twal ta' riċerka u ħidma kif għandhom jittrattaw il-mard. Issa fis-Sagra Infermerija kien jiġi ttrattat kull tip ta' mard, mard li kellhom forom ta' fejqan dak iż-żmien jew seta' jiġi kkurat għax kien hemm mard li sfortunatament kien għadhom ma skoprewx il-fejqan tiegħu allura ma kienx jiġi trattat. Imma mbagħad kellek ukoll il-post fejn kif għadna kienu jiġu mdewwija l-feruti tal-gwerra. Nafu li l-Ordni ta' San Ġwann kienet militari, kienet marittima, allura kull kull sajf, Il-flotta tal-Ordni kienet toħroġ għal xi priża, ġifieri kien ikollha t-taqbid mal-Imperu Ottoman u ovvjament l-aħħar ikun hemm it-taqbid se jiġu lura l-feruti u kienu jiġu trattati f'dan l-isptar. Tajjeb ngħidu li l-kura fl-isptar fis-Sagra Infermerija kien jingħata b'xejn lil kulħadd, nobbli u mhumiex, kavallieri u mhumiex, anke jekk bniedem ikun Musulman jew Ottoman u jinqabad u jkollu bżonn jiġi kkurat, kien jiġi kkurat fiha wkoll. Prattikament kienet avvanzata ħafna mqabbla ma' sptarijiet oħrajn fl-Ewropa, tant hu hekk li anke l-pożati kollha li kienu jintużaw fis-Sagra Infermerija kollox kien tal-fidda għax kienu jemmnu imħabba l-iġene, il-fidda ma kinitx iżżomm iġene, allura kienet xi ħaġa li li setgħu jużawha biex ma jżommux mikrobi u l-iġene tagħha kienet xi ħaġa importanti ħafna. Irridu nsemmu wkoll il-ġarar li kienu jġorru fihom l-ingwenti u l-mediċini, il-famużi ġarar tal-majolika li ħafna minnhom kienu jinġiebu minn Caltagirone fi Sqallija. Fl-1676, il-Gran Mastru Nicolas Cottoner waqqaf l-Iskola tal-Anatomija u l-Kirurġija. Meta fi żmien il-Gran Mastru Cottoner twaqqfet l-Iskola tal-Kirurġija u l-Anatomija kienet avvanz ieħor importanti fuq l-isptar. Fil-fatt dan l-istudju li sar seta' jtihom iktar fakultà, ifejqu iktar mard u jindirizzaw iktar problemi fiżiċi li kellu l-pazjent. Kienet xi ħaġa oħra avvanzata 'l quddiem iktar minn sptarijiet oħra fl-Ewropa. Allura li jkollok sptar ta' dak id-daqs bi skola li kienet qiegħda tgħallem in-nies u tħarreġ in-nies biex jistgħu jindirizzaw il-mard u l-feriti li kienu jidħlu f'dan l-isptar kienet xi ħaġa avvanzata ħafna. Allura nistgħu ngħidu li L-isptar kompla għamel passi 'l quddiem ħafna. Michelange Grima kien strumentali fil-mestier tiegħu. Mhux biss kien eċċellenti f'xogħlu, imma ppubblika diversi kotba b'dak li kien qed jistudja u jaħdem fuqu. Dan serva bħala pedament għall-professjonisti f'dan il-qasam li ġew warajh. F'dik li kienet l-Infermerija tal-Ordni u li llum hi Dar il-Mediterran għall-Konferenzi, fejn Grima ħadem bla qiegħda, insibu sala imsemmija għalih. Fil-programm li jmiss se nagħtu ħarsa lejn ix-xogħlijiet ewlenin ta' Mikiel Anton Vassalli. Għal darb'oħra.